Ирыстоны рӕсугъддӕр ӕмӕ цымыдисагдӕр кӕмттӕй иу у Дыгургом. Дардыл хъуыстгонд сты йӕ кадджын дзуӕрттӕ, архитектурон сӕрдцӕвӕнтӕ, урс ӕрцъититӕ, фынкалгӕ хсӕрдзӕнтӕ, Нӕзы хъӕдӕй ӕмбӕрзт хӕхтӕ ӕмӕ айнӕг къӕдзӕхтӕ. Дыгургомимӕ баст сты бирӕ историон таурӕгътӕ, тӕмӕссаг хабӕрттӕ, кадджытӕ ӕмӕ зарджытӕ. Ӕппӕт уыдон сты йӕ ӕвӕджиауы кадмӕ намысы вдисӕнтӕ. Абон уӕ хонӕм балцы Дыгургомы рагондӕр хъӕутӕй иу Махческмӕ. Махческыр бынат кодта тъӕпӕн дыгуры зӕххыты астӕу. Ацы хъӕу йӕ бирӕ сусӕгдзинӕдтӕй рагӕй лвас йӕхимӕ уӕрӕсейаг ӕмӕ бынӕттон ахуыргӕндты цӕстынгас. Уый у нӕ рагон фыдӕлты фӕрнӕйдзаг цӕрӕн бынат. Ам дард незаманты дӕр уыдис цӕрджытӕ. Таурӕгътӕм гӕсгӕ Уыдон уыдысты сарсӕтӕ, ахуыргӕндтӕ сӕ хонынц хъобайнӕгтӕ, уыдоны фӕстӕ та скифтӕ ӕмӕ алантӕ. Уыцы дугтӕй баззад бирӕ рагон сӕрдцӕвӕнтӕ. Фыццаджыдӕр зындгонд у цымыдисаг егъау нывджын дур, хонынц ӕй махческаг лабиринт, иронау та сырдоны дур. Уый у Ирыстоны рагондӕр хӕзнатӕй иу. Цӕуы йыл фондз мин азы ӕмӕ хауы бронзӕйы дупмӕ. Нӕ фыдӕлты ӕвӕчау арф дунембарынад ӕвдисӕны тыххӕй ахуыргӕндтӕн фыццаг фехъусын кодта этнограф Пфаф мин ӕстсӕдӕ ӕвдай фӕндзӕм азы. Уыцы дур ссардӕуыд Астанты фидӕртты раз. Куыд дзурынц, афтӕмӕй уым ахӕм дуртӕ ӕдӕппӕтӕй уыдис авд, фӕлӕ иннӕ ӕхсӕз дуры цы фесты, уый ничиуал зоны. Куыд сӕ пайда кодтой нӕ рагон фыдӕлтӕ, уый дӕр бӕрӕг нӕу. Ацы дуртӕ мин фарӕссӕдӕ дыууын фӕндзӕм азы лӕвӕрд ӕрцыд Ирыстоны бӕстӕзонӕн музеймӕ ӕмӕ абон дӕр ис уым. Уымӕй уӕлдай, Махческы хъӕуы цӕрджытӕй иу кӕддӕр ссардта рагон цымыдисаг цыппӕрдигъон дур, дыууӕрдӕм дзуарывӕрдимӕ йӕ астӕу, ӕмӕ йӕ сӕвӕрдта рудзынджы бӕсты йӕ холлаг доны. Ӕмӕ уый фӕрцы рагон цыртдзӕвӕн абон дӕр ис фенӕн хъӕуы уынгтыл цӕугӕйӕ. Сыхаг хъӕу фӕрӕскъӕты та ахӕм дуртӕ ӕвӕрд сты рагон кувӕндоны къултыл. сакралон геометримӕ гӕсгӕ ахӕм дыууӕрдӕм арызт крест у бирӕ нысаниуӕгджын ариаг символ амоны дунесфӕлдисӕгмӕ хур ӕмӕ арвмӕ
Махцеско кӕд фӕззиндтӕй зӕгӕ уобӕл хъӕбӕр берӕ дзубанди фӕццӕуй ма неке зонуй. Незамантӕй ардӕмӕй Махцеско цӕргутӕ се адтӕй ма фӕззӕгъунцӕ, ами царцатӕ дӕр цардӕй. Уой фӕстеси цардӕнцӕ гунтӕ, уой фӕстеси цардӕнцӕ скифтӕ, уой фӕстеси цардӕнцӕ алантӕ. Енур каси ке фӕсте каси цӕйбӕрц фӕццардӕй, етӕ ба таурӕхътӕ цӕунцӕ, фал сӕ мӕнӕ хатадтӕй зӕгӕуй ба неке зонуй ма бӕлвурднӕнцӕ. Ма енур мӕнӕ ҳамӕ наргъи донӕй ку бахезӕн Хорниголанардама махческай хеват хеуами фахспал ес уобӕйттӕ, берӕ уобӕйттӕ. Ма хеуани хонун сабони дӕр ма царцати уобӕйттӕ. Ма хечи уобӕйттӕ хъӕбӕрустур ӕрмӕгси ес, хъӕбӕрустур райсонӕн гъезуй хеуоми. Ма ӕрдӕг сӕ фулдӕр ӕнцӕ зӕнхи буни кайвахӕнттӕ, сӕ фулдӕр ӕнцӕ ӕрдӕг зӕнхи сӕрмӕрдӕг ба зӕнхи буни. Фал си атӕ зӕнхи сӕрмӕ кайӕй уӕлзӕххонтӕ уӕхӕн детӕ уобайтӕ дӕр ес. Ма ӕнуразмӕ сувӕллонӕй куд гъуди кӕнун, уотӕ минкъийӕй мах мӕнӕ куд цӕгиуонцӕ в казаки разбойники зӕгӕ тохтетӕй ко гъазианӕ хеуӕд нӕхери махсун райдайанӕ хеуоми уобӕйтти. Ма хеуоми адтӕй уӕхӕн ӕдетӕ ӕма нӕлгоймаг кенӕ силгоймаг куд адтӕй хеуотемӕй ниссорӕй, естгутӕ нӕ рахецӕн ӕнцӕ кӕрӕдземӕй, фал хеуотӕ кудӕй хеуотемӕй ниссорӕй ӕма хеуотемӕй си ӕдетӕ адтӕй. Еу дзӕппаз еу уобаййи басе ӕрдӕгзӕнхон ка уӕхӕни ба адтӕй авдӕнӕ, ма авдӕни сувӕллон авдӕнӕбӕл ба никкубур кодта силгоймаг ке уотемӕй ниссорӕнцӕ. Ма мӕнӕ куд зӕгъун, уотӕ нӕ ниххайдтӕнцӕ, нӕ рахецӕн ӕнцӕ стгутӕ кӕрӕдземӕй, фал е уотӕ мӕнӕ цума сӕ ӕдемӕй еске исаразта пластилинӕй хеуой хузӕн, кенӕ мраморӕй. Хеуой хузӕн адтӕй. Уӕдта мах берӕ хеуомӕ уобӕйти медӕги ку гъазианӕ уотсе, ести ӕдетӕ дӕр иссерианӕ хъамаат, ӕндӕртӕ хеуотӕ адтӕй се. Ма нин сӕ хестӕртӕ райсиуонцӕ ма чи фӕууиуонцӕ Хуцау цӕрзонӕг. Фал мӕнӕ хӕццӕ, мӕнӕ хӕццӕ ӕди ка адтӕй авдӕн ӕ сувӕллони хӕццӕ хеуой ба, еу фӕндзӕймагӕг ӕхсӕзӕймаг къласмӕ цудайнӕ, ӕвӕдзи хецӕ рӕстӕг адтӕй ма хецӕ рӕстӕг детӕ дӕр, дзилдтӕгтӕ дӕр берӕ зилдӕнцӕ ма ӕвзестӕ детӕ ӕмбурд кодтонцӕ, удта уой бабӕджи ка базудта ма ка фӕййидта, фӕхабар кодтонцӕ. Ма Ленинград адтӕй вот нур Санкт-Петербургӕй, фал Ленинградтӕййан мах музейгӕй зӕгӕ ма зӕгӕ музеймӕ ласӕн. Ма ин ӕбацӕуӕнтӕ минкъий адтӕнцӕ уобайӕн, конечно, ма син уордигӕй нӕ раластайдӕ. Фал ин ӕ сӕр райхалдтонцӕ ма й фӕлластонцӕ. Нурӕй кумӕ фӕлластонцӕ, фӕцӕй некей зонуй абониуонгӕ дӕр койнӕ бавӕрцудӕй. Ма уой цӕмӕ гӕсгӕ зӕгъун, гьенӕр хеуонӕмӕ раздӕр каст ку рцудайдӕ, еу ку разиндтайдӕ, историктӕ дӕр си ами берӕ адтӕй, уӕдта си зундгин адӕн дӕр берӕ адтӕй, ма еу минкъек фӕррӕстмадтайуонцӕ ма сӕ ку багъӕуай кодтай янӕ нӕ кӕстӕртӕн. Ма сӕмӕ фонс дӕр сӕхе Хорӕй римахсунмӕ кутмӕ цудайуонцӕ, уот сӕ булдӕрттӕ скӕнӕ решеткитӕй ма сӕмӕ цӕмӕй бацӕун ма уӕхетӕ дӕр сӕ бунӕтти байзайонцӕ, уот хӕрзадтайдӕ бӕргӕ фал нӕййе. Мӕнӕ ардгӕй ку ракӕсӕн, е нуроттӕр уӕлӕ зиннуй, уӕлӕ еу цуппар есмӕ нӕми бахезӕн, иннетӕ ба мӕнӕтӕ галеу дӕр фарсӕнцӕ ма еутӕ уӕлӕмӕ коммӕ цӕунцӕ, ма се еу дӕсӕмӕ дубинцӕемӕй фулдӕр ӕнцӕ уойбӕрцӕ си ес.
Махческы хъӕуы кӕддӕр равзӕрд Астанты стыр мыггаг. Абон дӕр бӕрзонд рындзысӕрӕй коммӕ фӕлгӕсы сӕ аив мӕсыг. Рагон таурӕхмӕ гӕсгӕ ацы мӕсыгӕн йӕ дуртӕ исты сты ардыгӕй дӕс километры дарддӕр бӕрзонд хъарцаты хохӕй. Йӕ аразджытӕ, дам, сӕ къухӕй-къухмӕ кӕрӕдзимӕ лӕвӕрдтой ӕмӕ афтӕмӕй азмӕ самадтой мӕсыджы ӕмбисонды аив ӕмӕ бӕрзонд къултӕ. Астӕутӕ бирӕ рӕстӕг фӕцардысты мӕсыджы фарсмӕ сӕ фидӕртты. Фӕстӕдӕр та ӕмыр бынат кодтой абысалтӕ. Уымӕ гӕсгӕ бирӕтӕ ацы мӕсыг хонынц уыдоны номӕй. Фӕстаг рӕстӕджы Абысалты мыггаг бафыдӕбон кодтой рагон мӕсыг сцалцӕг кӕныныл, ӕмӕ уый руаджы абон ис фадат йӕ тӕккӕ сӕрӕй ракӕсын Тъӕпӕндыгуры Уӕрӕхгоммӕ.
Йа нур ӕме гъӕубӕсте куццагтонотӕ баделиати гъӕздугутӕ исхъомбӕлӕнцӕ, хетӕсперӕнцӕ, уонӕ ноймасе се рбацудмӕ ами адтӕй астантӕ ӕма дзайнухътӕ, ӕлдӕрттӕ ка адтӕй, етӕ. Фал нӕдӕр астантӕн, нӕдӕр зайнухътӕн ӕз нерӕййафтон некӕми машин. Мӕнӕ косгӕ син кодтонцӕ адӕн, фал син сӕ кустбӕл фестонцӕ. Аргъ кодтонцӕ сӕ кустӕн. Мӕнӕ ба делиати фӕсте чилдӕрттӕй сӕ етӕ куд косун кодтонцӕ сӕхецӕн лӕвармӕ маши хъаллон дӕр истонцӕ, уотӕ нӕ, фал етӕ ба син сӕ кустӕн аргъ кодтонцӕ. Е нур мӕнӕ ба делиати туххӕй бауинеу ӕд радзордзӕнӕн, ба делиатӕн есхъӕздуг ӕнцӕ. Мӕхе уотӕ адӕнмӕ фхуӕрун райдӕдтонцӕ, адӕм сӕ сӕрмӕ нӕбал хастонцӕ, адӕни хӕццӕ куфтмӕ дӕр, зианмӕ дӕр еу фингӕбӕл нӕбал бадтӕнцӕ. Ку рбацӕйуонцӕ, уӕд сӕ бӕхтӕй еди кодтайонцӕ, гарцо кодтайонцӕ ма сӕ гъуама рацудайонцӕ ма ин а бӕхе сауӕ донӕбӕл ӕрхуӕцӕ, ӕдебӕл и донӕбӕл ин ӕрхуӕцӕ.

Машин хецӕн фенгӕс кӕнионцӕ ма уотемӕй сбадиуонцӕ. Адӕни хӕццӕ бадунмӕ сӕ сӕр нӕбал хастонцӕ. Ема удта тъӕпӕндигорӕ каетӕ баунафӕ кодтонцӕ ма уотӕ зӕгъунцӕ, сӕ бунати сӕвӕрӕн кенӕ бахуарзнӕ яче гъуддаг каййӕ. Ма задӕ леске зиан адтӕй, чи ин адтӕй, уой нӕбал гъуди кӕнун таурӕхъмӕ гӕсгӕ, фал чидӕр гъуддаг чи адтайдӕ. Ема рарвистонцӕ тъӕпӕндигори гъӕутӕмӕ

ма сӕ размӕ цӕуӕг нӕййе. Мӕстгун кӕнунцӕ ма сӕмӕ неке цӕуй. Ма кӕстӕртӕ минкъий рӕуӕгдӕр сӕр нӕ фӕугунцӕ ма сӕ евӕргӕп кодта нуртӕккӕ синӕ зӕгъгӕ. Ма емалдар дзоруй, ӕрлӕууӕнцӕ, уӕлӕ техтӕмӕ ракӕсай, зӕгъгӕ. Е ба сӕ фӕййидта уже. Ма сӕхуӕддӕр хизтӕнцӕ, ма сӕ бӕхтӕ баластонцӕ, бӕхто бӕхбӕттӕмӕ ма сӕ бабастонцӕ. Ма бабӕй лӕуунцӕ. Ма кунӕуттӕ бацудӕнцӕ ма Се гъдау искодтонцӕ ма бабӕй еуварс лӕуунцӕ. Адӕн исбадтӕнцӕ, уже ковунцӕ, атӕ балӕуунцӕ, ма сӕм уодта еу рацудӕй Фингӕмӕ рацотӕ ма сбадетӕ адӕмиан рӕнгъӕ. Ма шингӕнӕн нӕбал адтӕй ма баздӕнцӕ ма адӕмиан рӕнгъӕ сбадтӕнцӕ. Ма еуӕй удта схудтонцӕ Баделиатӕн сӕ фӕткӕ фесафтонцӕ Тъӕпӕндигоры, фехалдтонцӕ Тъӕпӕндигоры зӕгӕ. Е уотӕ сӕ сӕ бунати ривардтонцӕ, нура уже е уотӕ адӕми диканун райдӕдтонцӕ, сӕ дӕл базор кодтонцӕ ма сӕ уӕгъдӕ нӕбал уагътонцӕ. Уӕдӕй фӕстӕмӕ сӕ некӕдбал неке сӕхуӕдтӕй еу базудӕнцӕ ма се гъдау искодтонцӕ, ма еу адӕми хӕццӕ ӕнфингӕ сбадтӕнцӕ.
Махчъеск кӕддӕриддӕр ахста зынгӕ бынат Дыгургомы хъӕуты мидӕг. Зындгонд адӕмон бӕгъатыр Дигор Айтарухъхъаны йӕ фылдӕр архайд уыдис Махческы хъӕуы. Ам равзӕрдысты Бадилаты ӕлдӕрттӕ, ам иннӕ хъӕутӕй раздӕр фӕзынд скъола, ам алы заманты цардысты ахӕм мыггӕгтӕ: Астантӕ, Абысалтӕ, Акъотӕ, Бадилатӕ. Бебылтӕ, Гецатӕ, Гагкутӕ, Дзӕгойтӕ, Дзайнухътӕ, Икъатӕ, Мицитӕ, Никъкъотӕ, Рӕмонтӕ, Секъинатӕ, Цагъатӕ ӕмӕ ма дзы цардысты рухстауӕг сауджын Церетелийы бинонтӕ.
Дигоргомӕн йе вӕртмӕ куы ркӕсӕн, уӕд ӕй радех кӕнунмӕл уй фондз хаййе был. Фондз зилди. Донифарси зилд, Дзинагъай зилд, Устурдигори зилд, Тъапандигора ӕма Уӕллагком. Ма хечи зилтитӕ ку райсайуат устурдар бунатӕ хӕссуй Тъапандигора. Енур хече Тигоргоми гъӕучи ӕгас Иристони кудӕй, еуотӕ алли гъӕуи дӕр адтӕй хестӕртӕ, Нихас, Нихасе унафа рахӕссиуонцӕ, кӕмӕн тӕрхонис кӕниуонцӕ, кӕбӕлдӕр ходи ба кӕниуонцӕ, кӕмӕндӕр зӕгъиуонцӕ, дӕхе раз нӕ дарис ма дӕ цардмӕ ркӕсӕ. Е удта царди гъдау хастонцӕ, унаффӕ кодтонцӕ гъӕуи куд кӕнгӕй, ци гӕнгӕй хеуой ӕма еци гъуддӕгтӕ аразтонцӕ. Нӕма гъӕуи медӕгӕ сӕ бон не ссӕйдзӕгӕ хеуӕттӕ тӕрхон ӕрцӕуидӕ Махчески стъонама. Ма Махчески стъонама ба ӕрӕмбурдида ӕгас тъӕпӕнти городӕр. Адӕн фала ӕвзуртлӕгтӕ хестӕртӕ. Ема хестӕртӕ рамбурдионцӕ Махчески стъонай ма унафӕ рахӕссионцӕ, хачи гъуддаг куд рахӕссӕн, куд хуӕздӕр одзӕй, кенӕ ба куд нӕхе багъӕуай кӕнӕн, Ene ба ка фӕррӕдуйдӕ, уомӕн ци ин кӕнӕн, ходибӕл ба ка нӕви, ратӕрӕн бӕстӕй уотӕ. Ечи ӕгъдӕуттӕ хастонцӕ ма ӕма мӕнӕ ами махческе гъӕуи саразонцӕ гъуддӕгтӕ.
Мана хай махческе гъӕу. Ацак зӕронд гъӕу кадтӕй, е мана донера бунта. ӕ дууӕ фарсемӕ хуннуй наргъи дон. Мӕхе уомӕн ӕ дууӕ фарсемӕ цардӕнцӕ Махческӕ. Ма маши ӕзарӕййафтон финддӕсӕмӕ инсӕй хӕдзари. Ма шиикъатӕй берӕ цардӕй уоми дӕр, фалӕ сӕрӕрдӕмӕ, уӕдта мӕнӕ ами дӕр. Икъатӕй цуппар хӕдзари цардӕй мӕнӕ ами.

Ӕндӕра адтӕнцӕ уолинсӕртӕ. Секъет сӕбӕл нивгӕниуонцӕ ма алли уаруни минкъий ку рауаидӕ, уӕддӕр ӕй зӕгъудӕй рахафунтӕй естӕмӕй, удта алли уаруни фӕстедӕр къуӕлӕг хундтӕй, гъӕдӕй ку унт. Ма хеумӕй ниххуайунцӕ, цӕмӕй ӕндон лӕудтайдӕ ма бунмӕ донмӕ гъардтайдӕ. Еу ӕмӕ гӕсгӕ. Мыхъхъӕгтӕй басы ӕрӕййӕфтон е мӕнӕ екъатӕ, секъенатӕ, гадатӕ, гецатӕ, дзӕгойтӕ. Дзӕгойтӕ мӕнӕ ами цардӕнцӕ, мӕнӕ ӕсиди. Мӕ дони хуӕдтӕрӕбун. Фӕстагдӕр имӕ хемӕ хрустаги махмӕ минкъийти куы адтан, е уӕд ӕрлӕгдӕн тайуттӕй дӕр тайуттӕ, шинатӕ. Мӕнӕ ма мах хауй дӕр хъазахтӕй дӕр ӕрлӕгдӕнцӕ, ма хъазахт дӕр цардӕнцӕ. Дзайнухътӕ ма раги фӕллӕгдӕнцӕ, ӕндра айддӕр кӕренной цӕрӕг адтӕнцӕ, ма хсесги ма Раги фӕллӕгдӕн цыдзай нухтӕ будур.
Таурыхтым гӕсгӕ Махческы зылды зындгондымӕ бонджын Дзайнухты мыггаг кӕддӕр равзӕрд Ӕрхоны комы, Дӕйы хъӕуы. Зайнух уыди Ошбӕгъатыры фырт Сидамоны къабазӕй равзӕргӕ лӕг, Паттайы фырт Уырызмӕджы фырт. Уырызмӕджы фырттӕй сынтыст цыппӕрдӕс мыггаджы – Зайнухътӕ, Габетӕ, Лолатӕ ӕмӕ ӕндӕртӕ. Сӕ иутӕ ӕрбалыгъдысты Дыгургоммӕ, афтӕ Зайнухътӕ ӕрбафтыдысты Махческмӕ ӕмӕ ам схъӕздыг сты. Хъӕуы астӕу сарӕзтой стыр цӕрӕн хӕдзар ӕмӕ ӕрдӕгамад мӕсыг. Фӕстӕдӕр сӕ цӕрӕн бынат аивтой хӕзны донмӕ. Сӕ хӕдзӕрттӕ ныууагътой икъаты мыггагӕн. Дзӕгойты мыггаджы тыххӕй та баззад ахӕм таурӕгъ. Дзӕгой, Гакку, Фадзай ӕмӕ Хъӕрыгӕс уыдысты фсымӕртӕ. Цардысты Арвы комы, Къобы хъӕуы. Уырдӕм та бафтыдысты Хуссар Ирыстонӕй. Уым ӕфсымӕртӕй иу лӕг амардта ӕмӕ уӕд алыгъдысты Къобӕй Дыгургоммӕ. Абысалты фӕрцы бынат кодтой уӕлхӕдты тигъыл. Уым иуцасдӕр рӕстӕг ацардысты, Уым иуцасдӕр рӕстӕг ацардысты, уый фӕстӕ Фадзай йӕ цӕрӕнбынат аивта Ханӕзмӕ, хъарӕгӕс алыгъд быдыры хъӕумӕ, Дзӕгой та кусынмӕ бацыд Абысалтӕм, ӕмӕ Махческы цӕргӕ баззад. Икъаты мыггаг нымад у Ирыстоны рагондӕр мыггӕгтӕй иуыл. Равзӕрд Оспахатыры фырт Сидамоны къабазӕй. Цардысты Уӕлладжыры комы Ӕрхоны хъӕуы. Се рвадӕлтыл нымад сты Хуыдӕлтӕ, Седантӕ, Гагаритӕ ӕмӕ Годжитӕ. Икъатӕй ӕртӕ фсымӕры сӕ хоимӕ ӕрбалыгъдысты Дыгургоммӕ. Уӕллаг комы Хуссары хъӕуы ӕрбынат кодтой. Уый фӕстӕ иу фсымӕр сӕ хоимӕ ӕрцардис Дымты хъӕуы, иннӕ цӕрӕнбынатӕн равзӕрста Махческ. Цыппӕрӕм та алыгъд дур-дурмӕ.

Шо да гъуддаг кӕна донмӕ цӕйис ма ма фсӕгмӕ кӕнуд. Ӕндӕрӕн снахаста куд бацӕун хестӕрти рази хотящи дзӕвгарӕ састау расстояние да уӕддӕр не ндеуттунс. Сӕ сӕрмӕ нахастонци гъдау кути халӕнзӕг. Уӕдта мӕнӕ нур кӕстӕртӕ куд балӕуунцӕ хестӕрти рази, зубанди кӕндзӕнцӕ хестӕртӕ ма кӕстӕртӕ сӕ рази лӕуунцӕ, уотӕ лӕууӕн адтӕй. Е удта сӕмӕ еуӕхӕн гъдаумӕ изӕрӕй бамбурдиуонцӕ еуминӕхӕс имӕ ба унаффӕ кӕниуонцӕ сесони гъуддаг цӕмӕй райдайдзӕй. Особенно фонс дардтонцӕ ӕма значит фӕууалдзӕгуа уӕд фонс кӕд раскъӕрзиан, кумӕ сӕ раскъӕрзиан, ка сӕ раскъӕрдзӕй, ке зус кӕнӕн ӕви хуӕрсгӕ ба кӕнӕнцӕ, ба унаффӕ кӕниуонцӕ ӕма ӕртӕ хестӕри ку загътайуонцӕ, уӕд си Ӕндӕр дзубанди нӕбал цудӕй. Уобӕл фӕцӕй ниллӕхуӕдӕг гъуддаг. Загътон хестӕртӕ уодгӕнгӕй. Егъдау унӕй цудӕй. Ма сӕхе егъдау хуарз адтӕй, ма уомӕ гӕсгӕ ба неке ндеудта уони загъдбӕл дууӕ дзау. Уой туххӕн ӕма сӕхе егъдауӕй кодтонцӕ, ма куйнайдӕр ази ӕгъдаугин хестӕр, уӕд ӕфсӕрми кӕнуй алкедӕр. Нӕ си гъӕуй уӕхӕн изӕди кувд ести ертӕ къерей, е уод гъӕр дзорун дӕр не ӕнвӕстӕй.

Махарты Къерей баковын. Алы хӕдзары дӕр хеууыты. Ка къамбечнев горит, да ка Гальнев горит, да ма алы кусартмӕ дӕр хеууты кӕрӕдзийӕн хуыздӕнс. Хенгомдӕр уымӕй цардӕн сӕутта, ам хузан цардӕн сӕ мана нур кудиссӕй кадр хъабаргъаздух царуй кӕмӕндӕр ба шидӕртӕна хъӕртуй уотӕн адтӕй фал ам хузан адтӕнцӕ, ам хузан цард уомӕ гӕсгӕ ба Нартихуари гудунеске хускайни дӕхе уод ембес асенхонмӕ бадӕдтӕ да е уотӕ фӕццардӕнцӕ, ма лимӕнӕ цардӕнцӕ. Сӕвзурд кӕрӕдзей был бадтӕй, сӕ герис федудта, рӕвтнутӕ си неке кодта, уотхӕн ма хестӕрти гъдау федар адтӕй, ма неке ндеудта. Раййафедӕ уотӕ ма мӕнӕ тугъди рӕстӕги беретӕн кӕмӕй дууӕ, кӕмӕй ӕртӕ нӕбал исӕздахлӕнцӕ ма фӕккӕсуйнаг адтӕнцӕ, ма хеуобӕлдӕр ба унаффӕ кӕниуонцӕ, ечи хӕдзӕрттӕн расӕни ма айунцӕ. Е уонӕн хуасӕни кӕрдун гъӕуй, уонӕн соги гъуддаг ба кӕнун гъӕуй, фӕссӕмӕ кӕсун гъӕуй зӕгӕмӕ. Кодтонцӕ дӕллӕй кӕстӕртӕ кайхед. Некӕд си надӕ кодтонцӕ. Ӕрӕги уонгӕ дӕр ма нӕмӕ зеу зӕгӕ хеййе. устур федар лӕудтӕй. Хуарзлаги хӕдзарӕ алкӕддӕр федар фӕууй, ӕгъдау си федарӕвӕрд фӕууй. А кӕстӕртӕ дӕр уӕгъдӕ науадзуй маше. Хуарзӕгъдау фӕууй ма уомӕ гӕсгӕ ба кадгин номибӕл байзайуй уомӕ гӕсгӕ ма еци рӕстӕги сегасдӕр кадгин адтӕнцӕ. Еци рӕстӕги хестӕртӕ идзагдӕр мӕбӕл ӕрӕнтӕсидӕ, уӕлӕ хъазахти царданмӕ Мӕ хеппӕй агорунцӕ урдук балӕууӕ ма ма мин ӕртӕриун ке раттиунцӕ. Ма хестӕртӕ ка ӕй, хеуонӕй ӕрюмкӕгасӕй некӕд неке банюаста. Кенӕ мӕ ссоридӕ минкъиси равгӕнӕ. Хечи рӕстӕг ез лӕг ракеугӕ некӕд фӕййидтон. Хечи хестӕртӕй. Уӕдта стур ӕгадӕсӕмӕ кастӕй, ески ӕнгӕрдтӕй хеуотӕ ескӕд банюаста зӕгӕ хеуоди Бауайдзӕф кӕнунцӕ е ба кудӕй, е ба цӕмӕ рауадӕй, уотӕ. Ма не фендеудта. Хӕдзари хецау фидӕ ку баунаффӕ кӕнидӕ, изӕрӕй мӕнӕ ести организаций нарӕдтӕ куд раттунцӕ, еуочин бафӕдзӕхсидӕ дӕуӕн аци бон уордӕмӕ гъдауи цӕугӕй, дӕуӕн уордӕмӕ кустмӕ цӕугӕй, Машин изӕрӕй зӕгъӕд ӕма си ӕндӕр дзубанди нӕбал гъудӕй. Алцӕмӕн дӕр си адтӕй порядок. Ба фӕстӕмӕ дӕр ӕхе неке разилдтайдӕ фуртӕй дӕр, киндзӕй дӕр, кизгӕй дӕр. Фидӕ загъта, уӕд, значитгӕнгӕй, ечи гъуддаг нӕмӕ кӕсуй, ма чи не фӕззӕхса, уони бакӕнӕн. Ма ӕхе гъдау кӕми адтӕй, ечи хӕдзӕрттӕй мӕгурдӕр неке адтӕй, удта си ӕгадӕ дӕр неке адтӕй.

Еу хӕдзари цардӕнцӕ, сӕ цӕуӕт дӕр, дӕр еумӕ цардӕнцӕ. Мӕхе уоми уотӕ некӕд адтӕй, мӕнӕ уой сувӕллонӕн еске хуӕздӕр фӕцӕй кенӕ ба не сувӕллонӕн некӕд адтӕй еуӕхӕн дзубанди уонӕн. Мӕнӕ цума еунӕг мади адтӕнцӕ.

Мӕхе уотӕ рацӕуид ӕма ӕ файности лӕгти нӕмттӕ дзоргӕ дӕр нӕ кӕнид, карзӕгъдау адтӕй. Адӕн кӕрӕдзей болхост адтӕнцӕ, кӕрӕдзей уарзтонцӕ, кӕрӕдзей нимадтонцӕ. Ӕгъдауи сӕфт нӕ адтӕй, хестӕртӕ нимади адтӕнцӕ кӕддӕриддӕр. Махеч хестӕртӕ ци зӕгъиуонцӕ, е царди цудӕй. Рацудӕй ардигӕй берӕ зондгун адӕн, ами сахур кодтонцӕ ма берӕ зондгун адӕн ардигӕй рацудӕй, дохтуртӕ, кандидаттӕ исӕнцӕ хе уотӕ ахур кодтонцӕ ма сӕ кӕстӕртӕн цард лӕвардтонцӕ. Фӕстаг рӕстӕг ами гъӕубӕсти медбастон сӕргутӕ ка адтӕй, гъӕуи ка равзурстӕй, чи муггӕгтӕ равзурстӕй, хеуонӕй ма ес фондз хӕдзари. Иннетӕ ба нуртӕккӕ Хамикай етӕ ӕнцӕ еугурӕй дӕр фӕрсахъаутӕй ка рцудӕй, етӕ. Ма етӕ дӕр зиндӕр цардеуагӕ ка иссинӕй ма фӕрск адтӕй, къазахтӕй, тавидтӕй, иннӕ гъӕутӕй ардӕмӕ лӕдзун райдӕдтонцӕ ма ами сӕхецӕн ӕрбунат кодтонцӕ ма ами ӕрцардӕнцӕ. Е нур, гъигагӕн, аци хеци берӕ адӕмӕй ку загътон, Да сама дунеси хӕдзари ӕма ерсинси хӕдзари еуӕнгӕ уотӕ ма мамаси байзадӕй автос хӕдзари, ами бундорон кайхетӕ. Имиатӕ баатӕ ӕрцӕунцӕ ма баолафунцӕ удта, рандӕунцӕ кенӕ ба мӕнӕ хатӕ ести гъуддаги фӕдбӕл ӕрцӕунцӕ ка енсувӕрмӕ, ка ервадӕмӕ хеуотӕ. Ӕндӕра ма си енур ами цӕруй автосхӕдзари. Ма сӕ хъаурӕ берӕ ӕй. Ечертинсӕй хӕдзари ку адтӕй, хетӕче гъдау хастонцӕ, хачертинтӕс хӕдзари, автӕс хӕдзари дӕр хече хъаурӕ хӕссунцӕ, намус нӕ дӕлдӕр кӕнунцӕ, хъӕбӕр устур се сӕрбӕрзонд ан, ами ка байзадӕй еуонӕй, сӕ цӕрӕнбон берӕ уӕд, фулдӕртӕ син бантӕсӕд.
Дыгургомы ахӕм куырыхон ныхас баззад фыдӕлтӕй. Адӕймаг ацы дунемӕ у Хуыцаумӕ кувын ӕмӕ Хуыцауӕн кад кӕныны тыххӕй лӕвӕрд. Тынгдӕр та Хуыцауы миниуджытӕ фӕзмыныны тыххӕй. Уымӕ гӕсгӕ кӕмдӕриддӕр-иу ӕрцардис лӕг, йӕ фарсмӕ ӕнӕмӕнг уыдысты арӕзт кад кӕмӕн кодта, ахӕм куывддон бынӕттӕ. Махческы цӕрджытӕн дӕр сӕ цӕджджындӕр кувӕндон уыдис Астанты мӕсыджы сӕрмӕ рагъыл амад, куывтой дзы Стыр Хуыцаумӕ. Ничиуал зоны, куыд ӕмӕ кӕцы заманы равзӕрд уый, фӕлӕ нӕу гуырысхойаг, кӕй йыл цӕудзӕн минастӕ. Мӕ федтӕлтӕ изӕдтӕмӕ кувтонцӕ, изӕдтӕй даугутӕмӕ зӕгӕ кой загътон, ӕма е нур ами Махчески Гецатӕ кувтонцӕ устур Хуцауи изӕтмӕ. Ӕма нӕхӕми уӕлӕ хорниголӕн ӕрдигӕй уӕлӕ тӕккӕ тегъи кай хеуоми Хуцау баласи тегъай зӕрги хонун цӕй уотӕ. Ма хеуордӕмӕ цӕй уонцӕ еугурӕй дӕр силгоймаг некӕд цудӕй, фал нӕлгоймӕгтӕ уордӕмӕ цудӕнцӕ, ма хеуоми баковиуонцӕ, хеуоми фӕкковиуонцӕ, фӕккориуонцӕ изӕдтӕй. Хеуӕттӕ цӕмӕ гӕсгӕ нӕ зонун ӕма уартӕ уоддӕр ба хастонцӕ цӕгатварсӕрдӕмӕ еу тъӕпӕн си ес, ами дунгӕ кӕнуй зӕгӕмӕ. Уфестей ба имӕ нӕхӕрдӕмӕ ӕрхастонцӕ мӕнӕ Астантемӕ суг кӕми хеуордӕмӕ. Ма е уоми мӕсуги нӕ, фал мӕсугӕн ӕрӕбун сӕ цӕрӕнтӕ ка адтӕнцӕ, сӕ хӕдзӕртти бунӕттӕ. Е уоми бафснайдта ами сӕ ирӕвдзӕ кодта, ма е уоми ковӕндон ескодта, ма уоми ковиуонцӕ. Е нур ами ба адтӕй, кувтонцӕ, Махчески адӕн кувтонцӕ Туваков деси кодтонцӕ уоми. Ӕнуратӕй бахезӕн кайй. Е уоми саргъи хузӕн кайй, е уоми и бахезӕн кайй, уоми кувтонцӕ ӕфцӕги изӕтмӕ. Минкъияддӕр ба сес дууӕ дзӕппазӕ. Ма еу дзӕппаза адтӕй агуард. Еуеми косартник кӕнионцӕ ма исфичеуонцӕ еу дууӕ битейои фӕцӕуидӕ сӕ хӕццӕ. Иннӕ дзӕппазӕ ба адтӕй фингитӕ си ниввӕрионцӕ ма силгоймӕгтӕ ма сувӕллӕнттӕ цудӕнцӕ алаурди кувдмӕ. Табуйнӕ цурх алаурди ма хе уоми кувтонцӕ алаурдимӕ, е удта нӕлгоймӕгтӕ ба уоддӕр уоми кувтонцӕ ӕфцӕги дзуарӕмӕ, ӕфцӕги изӕтмӕ. Еу минкъий рӕстӕгӕй фӕццох кодтонцӕ ма байзадӕй Къубуси кувцӕгӕ. Фал нура бабӕй фӕстӕмӕ ӕ бунати сбадтӕй ӕма ковунцӕ Устур Хуцаумӕ ӕма хецӕнӕй удта фӕззӕгъунцӕ, рахӕссунцӕ ковӕггӕгтӕ хецӕнӕй ма ӕдемӕн дӕр хецӕн кувдӕй нӕбал кӕнцӕ, фал сӕ еумӕ, фал син хецӕн ковӕггӕтӕ рахӕссунцӕ, ӕфцӕги изӕдӕн дӕр раковунцӕ еуони. Муну ма Харитӕ Балсевиана ма еумисарагонд ести си барӕвдзӕ кӕнун зӕгӕ, цӕмӕй уӕддӕр уаруни уаргӕ ма кӕна зӕгӕ. Ма си бафудтам мӕсугӕн атаккарабун. Ма хе уотеми сабургай кӕнун райдтан, будуйрӕгтӕ намазудӕнцӕ, нур ба ӕгасдӕр цӕунцӕ будуйрӕгтӕ дӕр мӕнӕ меттӕстӕнтӕ. Май хъабар расхуд кӕнунцӕ, хъабар дзӕбӕхси байгълдзӕг кӕнунцӕ, адӕн хустӕ фӕййесунцӕ, ечи мӕсугӕй алкумӕ дӕр зиннуй ма ӕртӕ тумбул коржини ӕртӕ сӕфсатимӕ ӕртӕ хъабуни. Еуони бахӕссунс. Устур Хуцаумӕ цидӕр хеумӕ курунцӕ сабурдзийнадӕ дӕр, ӕнӕнездзийнадӕ дӕр. Ӕнӕ фидбилиздзийнадӕ асгер ерахес цонгӕй загазагӕунцӕ ма, еуонӕмӕ баковунцӕ, иннӕ изӕдтӕй давгонтӕмӕ дӕр баковунцӕ ма. Адӕмӕн ракорунц сабурдзийнадӕ, ӕнӕнездзийнадӕ, ӕнӕфидбилиздзийнадӕ. Кӕстӕртӕ раст надтӕл аллавонтӕ зӕгӕ хедер хеуйдӕ некӕди ронх кӕнунц, хеуон дӕр раковунц.
Астанты фидӕртты бын комы фӕндаджы был ма ис уӕларвон зӕд Гуырмеханы рухс кувӕндон дӕр ӕмӕ уым ӕрвылаз сусӕны мӕй Казахты, Темыраты Цъамкисты, саукуыйты мыггӕгтӕн вӕййы сӕ уӕларвон хойы бӕрӕгбон. Уыл мах дзырдтам нӕ раздӕры равдыстты. Уӕд Ирыстоны алы кӕрӕттӕй ардӕм ссӕуынц ацы мыггӕгты минӕвӕрттӕ, сӕхи Хуыцау ӕмӕ зӕдыл бафӕдзӕхсынмӕ. Нӕ комы алы хъӕу дӕр ис бирӕ фарнымӕ бӕркӕдтӕ, бирӕ хӕзнатӕ ӕмӕ сусӕгдзинӕдтӕ вӕрд, ӕмӕ нӕ хъӕуы зӕрдиагдӕр архайын уыдон раргом кӕныныл. Хъӕуы нӕ лӕмбынӕгдӕр хъусын куырыхон хистӕртӕм, бӕстондӕр хӕст кӕнын фыдӕлтыккон ӕгъдӕуттӕ, стыр аргъ кӕнын нӕ мадӕлон ӕвзагӕн ӕмӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, уарзын, нӕ кадджын, намысджын ӕмӕ фӕрнӕйдзаг фыдыбӕстӕ Ирыстон.